Gaýynenelerini ýamanlaýan gelinlere ýüzlenýär. Eger-de maşgala durmuşyňyzdaky iň wajyp meseleler diňe gaýyneneňiziň gatnaşmagynda çözülýän bolsa, onda şol gaýynenäniň siziň maşgala durmuşyňyzdaky işleriňize goşulyşmagy gaty adalatly hem ýerlikli. Olar gerekli ýerinde Size hem akyl berip bilerler, hem maslahat berip bilerler. Çünki meseläňiz bolan wagty gaýynenäni çözgüdiň çeşmesi hökmünde ulanyp, soňam agzyňy ýumsana seňki näme diýip gyra çekmeklik onuň ynsanlyk mertebesini depelemek bolýar. Şeýle ýagdaýlar ýüze çykmaz ýaly näme etmeli? Durmuş gurjak zenan maşgalalarymyz özleriniň nähili dolanyşykdaky maşgala durmuşa çykjakdyklaryny öwrenmeli. Soňra şol baran hojalyklarynyň tertip-düzgünlerine kaýyl bolup, boýun bolup biljekdiklerine ýa-da bilmejekdiklerine akyl ýetirmeli. Diňe şondan soň durmuş gurmaly. Sebäbi şol gelniň durmuşa çykyp barjak maşgalasynyň, ýagny şol hojalygyň her bir bölejiginde şol gaýynenäniň hem-de onuň ýoldaşynyň maňlaý deri bar. Gaýynenäniň dolandyrýan maşgalasyna baryp, gelinler höküm sürüp bilmeýär.
Arzuwyňyzdaky iş tapasyňyz gelýärmi? Ýa-da öz edýän işiňizde hemişe bir ädim öňde bolasygz gelýärmi? Onda men size LinkedIn platformasyny maslahat berýärin. Bu platforma registrasiýa bolmak üçin ýekeje e-mail adresiňiz ýeterlik. Araňyzda LinkedIn ulanýanyňyz bar bolsa, kommentariýalarda peýdalaryny belläp bilersiňiz. Essalamu aleýkum. Eger-de meň çagam on bäş ýaşynda bolsa ýa-da meň özüm on bäş ýaşynda bolsam haýsy dilleri öwrenerdim? Hemme kişä gyzykly sorag şol. Serediň, hemme kişi iňlis dilini öwrenýä. Bä, ol bolaýmaly zat. Iňlis dili şeýle aýtsaň bar-a daşary ýurt dilleriniň hasabyna uje ir girdi. Ony hasaba almagam gerek däl. Ol daşary ýurt dili hem däl uje bar-a. Köpçüligiň ulanýan dili ol. Indi seret, eger-de men on bäş ýaşymda bolsam, birinji bilen ýa urdu dilinden başlardym. Näme üçin urdu? Urdu dilini, urdu diliniň ulanyjysy iki milliard halk. Pakistan, Indiýa, Bangladeş, Şri-Lanka, Nepal we şoňa meňzeş ýa hindi ýurtlary. Awganystanyňam bir ýarysy ýalak Ýaňky urduça bilýä. Urdu dilini öwrenseňiz geljekde biznes ýola goýmana şo şo ýurduň raýatlaryna haryt satmana işiňiz gaty ýeňilleşdirýä. Özem gaty ýaňy ýakyn. Köp dili parsça ýakyn, köp sözleri parsça ýakyn, köp sözleri arap diline ýakyn, köp diller biziň öz türki dillerimize ýakyn. Şeýleräk öwrenmek gaty aňsat. Bir ýylyň içinde spokony urdu dilini öwrenip bilýäňiz. Menden size maslahat. Ikinji öwrenmeli dil elbetde arap dili. Arap dili birinjisi. Sebäbi biziň öz dinimiz arap dilinde gelýär, ikinjisinden bu paşty ýarym milliard halk arap dilinde gürleýär. Araplaryň hemmesi arap dilinde, olaryň bir bäş ýüz million halka ýetýär. Plýus minus arapça bilseň gaty köp ýurtlar bilen ýa Afrikanyň ýarysy bilen spokojno siz düşünişip bilýäňiz. Arap dili ikinji ýerde. Şonuň üçin uje ikinji ýyl hem arap dilini öwrenmäge öwrenmegi maslahat berýän. Gaty peýdaly dilleriň biri. Üçünjisi pars dili. Pars diliniň ulanyjysy iki ýüz iki ýüz elli million. Iran, Owganystan, ýaňky Täjik hem-de Yrakdaky Kürtler birazrak goşup gürleýärler. Biziň ö neme ýaňky bir öz dilimiň sözlemimiň içinde dem pars sözleri gaty gawy köp gabat gelýär. Şonuň üçin pars dilini öwrenmem gaty aňsat. Gaty üç alty aýyň içinde uje normalny gürläp durýaňyz. Şonuň üçin üçünji maslahat berjegim şol pars dili. Dije kolýanym urdu, arap dili, pars dilini öwrenmek gaty aňsat. şol dilleri öwrenseňiz geljekde özüňize ýaman ýeňillikleri döredýär. Dördünjisi näme? Dördünjisi ispan dili. Ispan diliniň diliniň ulanyjysy hem gaty köp dünýäde, ýagny iňlis dilinden soňky ispan dili ulanylýar. Latyn Amerika döwletleri, şu ýurtlaryň, ýagny lat ispan dilini öwrenseň, şu ýurtlary haýyt satmak aňsat, düşünişmek aňsat. Şu ýurtlaryň ekonomikasy daýaw, ulanyjysy hem köp. Obşim ispan ispan dili bara. Düşündiňizmi? Dördünjisi. Bäşinjisi näme hytaý dili. Bäşinjisi hytaý dili meň maslahat berýän se hytaýda ýaňky dünýäde hytaý dili nämede bolsa bir azrak özüni gowy ýaňy duýup başlady bir näçe ýyldan talaby köp daýy bolar ýöne hytaý dilini biz prosta bir dakansa soňuna çel öwrenmek kän bir gerekligi ýok bir entek wagtyňyz gidýär bir entek energiýaňyz gidýär asnowna ýaňy bir naçalny nemäni öwrenseňiz özüňize ýetik bolýar şu bäş dil sizi geljekde hiç wagt hor etmeýär özem Ýaňky üç dili öwrenmek gaty ýeňil, biziň öz dilimize ýakyn. Iki dili öwrenmek biraz kynrak, ýöne peýdasy ullakan. Düşündüňizmi? Iňlis dili, rus dili, ony hasaba alyp oturma. Iňlis dili, rus dili uje biziň halkyň içine girişen. Ony gyradan şeýle dopolnitylnyý edip öwreniberýäňiz. Iňlis dilini bilseňiz, orslar bilen düşünişmek kyn däl. No, iňlis dilini bilseňiz, spokoýno, ine, iňlis dili, türk dili, rus dili, ol uje Bir hasaba almagam gerek däl. Şonuň üçin meň maslahatym, ýaňky birinji urdu, ikinji arap, üçünji pars, dördünji ispan, bäşinji hem hytaý dili siz wagt size hiç wagt ýaňky zeper getirmez. Öz çagalaryňyzy dil öwrediň, öz çagalaryňyza söz baýlygy bolsun. Özüňiz ýaş oglan bolsaňyz, ýaş gyz bolsaňyzam ýaňky dilleri öwreniň. Peýdasy gaty ullakan. Wallahi geljekde bar ya söwda gaty neme edýär. daýawlaşýar. Şonda şo ýurtlaryň ýa-da dilinde gürleýän raýatlary hasaba alsaň, siziň bazaryňyz ulalýar. Şol giňişen pikir ediň, öz ýigrimi, on bäş ýaşyňyzda bolsaňyz iň wagtyňyz şu wagt. Ýigrimi ýaşa çenli spokýono bäş dilde gürläp bilýäňiz we eliňizde iň bolmanda iň osnownoý, iň bir näme ýaňky näme diýýär, gurallaryň biri, dil guraly sizde bolýar, eliňizde bolýar. Dil guralynyň güýji hem gaty daýaw. Dil guraly Ne tolko siziň wara sözüňizi ýaňky bir dil bilmekligi ýaňky ýeňilleşdiren hakdan kelläňiziň işleýşini hem ýeňilleşdirýär. Şony şoň üçin Allah Taala subhanahu we taala birnäçe ýaňky dilleri adamlary birnäçe dillere böldi we birek biregiň dilini öwrenmekligi wesýet berdi. Şunuň şoň üçin dil öwrenmek haýyr iş. Şeýle bir peýdaly, şeýle bir ýakymly, şeýle bir gowy geljekde ýaňky özüňiz üçin peýdasy hem ullakan hem-de ýaňky aň ösüşiňize hem daýawlaşýar. Şol üçin Allah güýç kuwat bersin. Dili öwreniň, özüňi bekji tutuň. Siz daýaw bolsaňyz, inşallah alkym, halkymyzam daýaw bolar. Bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýylda doglan Muhammedow Mommat ýagny meň atam bolýa. Şondan gysgaçyk interwýu alady Dokunjy maý barada. Gutly bolsun ata Dokunjy maý baýramyň. Önelgeliň.
Sen näçe ýaşyňdadyň uruş bolan döwri? Bir müň dokuz ýüz kyrk birinji ýylda on bir ýaşymda dördünji gras okap ýördüm. Ondan soňam bir ertir bilen bir ilat bir töwerek gurup okan magar gaby urşdurypdyr. Nemisler saýyň üstüne çozupdyr diýip uly goh boldular. Urşa ýaraşdyga oglanlaryň baryny bir ýandan alyp gidip, säheriň içinde obany boşatdylar. Galan işe ýarajak adamlary ýene-de rabotçy batalýonyna baryp gitdiler. Yzyna-da näme on bäş-on alty ýaşly oglanlar, gyzlar, gelinler. Siz näme etdiňiz şol wagt, uruş wagty? Dördünji klasa ýok öýüni alkanlar okutman, okuny okuw taşladyp kolhoz işlemen diýdiler. Uruş döwri kyn boldumy? Öý hudaý däklen uruş döwründen bäri beş ýyllap tamdyr ýapyldy. Tamdyrda gömüldi, tamdyrlar ýok.

Telewizora düşdüm ya muň ali ellerde elmen. Hemme kişiň elindäki telefonlara düşdünmi şu sen? Omma dagada öz gezeginde ýene gutlajak diýä. Dokundym maý gutly bolsun. Ýurt parahatçyly bolsun. Münden eýlägem oňa saglyk bolsun. Bütün halkyny Dokunjy maý baýramy bilen ýene bir gezek gutlaýan çünki kyrk birinji kyrk bäşinji ýyldaky bolan uruşda türkmen edermenlerimiziňem ullakan goşandy bolan.

Way way way way way.
Way way way way way no no no no no diýýär bilýäňmi şu neme mimde karoçe sen näme iş etýäň? Üç sany kafe shopym bar Amerikada yani işim manage asnanoý. Ýöne özüň açdyň.
Hawa özüm açdym. Üç sany kofe shopyň bar.
Hawa. Näçe getirýär ýyllyk?
Üç kafe shop açynça hemişe sowýaň puly düşdüň. Gelýär pul kompaniýa gitýär gelýär. Ýöne men saňa geçen ýylyň abarotyny aýdyp berip bilýän. Geçen ýylyň abaroty. Bir million üç ýüzden geçdi. Ýalňyş düşünäýmäň, bir oborot diýendir. Ha, oborot, hiç näme, bir million.
Ha, ýok, o taýda uje. Ertir ejemin ýanynda näme, karzdan pul soramaga barman. Ýok, bir million üç ýüzüň o polibom, ýani ýetmiş prosenti näme gitýän, altmyş prosenti ýok diýende çykdaýjylara gitýändir. Aý, aslynda her bir biznes, ýani prosentažda alanda, restoran bilen kofeşoplar Eger on bäş prosent neme pribil görüp bilseň, sen successful, ýagny näme diýilýär? Uspeshn da?
Uspeshn türkmençesi.
Türkmençäni. Ha, bolýar. Türkmençe gürlejek gom. Sen
Oý, gaty galdy galy üçimiz. Bolýar.
Udaşlymy, karoç, şita diýilýär. On bäş prosent edip bilseň. Ýöne biz razywat eden soň, biziň bar pulumyz şo invest Investe gitdi. Yzyna ýene dördünji toçka açylar nesip bolsa ýene şeý. Sen seret men başda pikir edemde şuň ýaly pikir etdim sen bir partnýor bilen birlikde açdyňmyka diýdim ýöne özüň açdyň dogrudanam biznes bara. Hawa.
Maslahat berýärmiň çünki şeýle bir zat bar bizde şeýle bir zat bar bir türkmen bir zat edende hökman şoňa hemme kim urra diýip bökýär aňsatmy seň etýän işiň. Eger sferada şo kafişopyň içinde işläp görmän bolsaňyz köp zady gözden ýitirmegiňiz mümkin Şonuň üçin hem siziň eýýäm çykdaýjyňyz köpelýär. Ýagny şony için hatya bu aşjak bolsaňam hatya bu gidip şu ýanda bir 3 aý dagy işläp görmeli. We e, içgin gyzyklanmaly. Han nirden näme gelýär, näçe bahadan gelýär. Näme üçin muny ýaly? Ýani her bir gürleşmäň hem näme klientler bilen uje öňünden näme edilen bolmaly, plan edilen bolmaly. Eger sen düşünmeýän bolsaň, sen şo nämäni, bilgini işgäriňe dem geçirip bilmeýäň. Soň işgäriň hem öz boýunda işlese, öz ugrundan hemişe ýalňyşlyk goýbermegi mümkin. Ýani gruby, meselem köp immigrantlar bize göçüp gelýär, bärde işläp başlaýar. Bärde adamlar bilen gürleşmegiň tony başga, bir zat, ýagny çalaja bir zat, sen erbet zat diýmejek bolan bolsaňam, bir zat diýip goýberýäň, olar üçin gruby gelýär. Şonuň üçin aýtjak bolýan zadym, şo sferada hökman işläp görmeli. Düşündim, düşündim, gaty gowy. Boldy, onda şeýdip jemläli adamlar, siz näme, şular ýaly strit interwýulary, ýene-de köçe interwýularyny isleýän bolsaňyz, näme, Biz bilen bile galyň. Näçe laýk gerek saňa? Bäş, on? Bäş müň laýk. Bäş müň laýk. Bäş müň laýk challenge.
Eger bäş müň laýk näme etse, indiki temany näme etýäs? Tapawudy ýok.
Pully temany gürleşdik. Hawa.
Näme diýdi? Indiki tema Nowruz ýolda gyzlar bilen tanyşjak bolýa. Oňa zat ýok. Bäş müň laýk oglanlar. Gepinde tutmaly. Daway. Boldy.
Daway sag boluň adamlar görüşýänçä. Neme neme soňky neme?
Hä.
Nowruz däl, Nawruz.
Aý sag bol.